Mwĩroreri wa YouTube channel ya Lydia wa Ngunga, karibu sana thĩinĩ wa YouTube channel ya Lydia, na nĩ ndoka o rĩngĩ, na no ũĩ njikaraga ngĩũkaga maita maingĩ kwa maingĩ, na tũgakorwo tũkĩaranĩria maũndũ matiganĩte, na makĩria mũno tũgakorwo tũkĩaranĩria maũndũ megiĩ kũmatha ũgĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndoka na ndĩrenda gũkorwo ngĩarĩrĩria ũhoro wa gĩthima. Nakĩo gĩthima mũndũ wothe nĩ oĩ, gĩthima nĩ kĩenjagwo kana ũngĩona mũndũ ena gĩthima gwake, mũndũ enjaga gĩthima na nĩgetha anyuage maĩ ho. Especially kũndũ gũtarĩ rĩngĩ na na maĩ kana kũndũ kũndũ maĩ matonekaga mũno, nĩkuo ũkoraga kũrenjwo ithima cia kũnyua maĩ. Na ngĩaria ũhoro wa gĩthima... ndĩrenda gũkorwo ngĩarĩria we ũmũthĩ, wahota gũkorwo ũgĩtaũkĩrwo na mũtaũkĩre waku, no ndĩrenda gũgũtarĩria na ũnyite na mũtaũkĩre ũrĩa ndĩrenda ũnyite naguo. Andũ aingĩ mũndũ akĩenja gĩthima gwake, enjaga gĩthima nĩgetha anyuagĩre ho. Na kwĩna mũndũ ũngĩ enja gĩthima gĩikare o ta mĩaka ikũmi, ũngĩ enje gĩikare ta mĩaka gĩbaũ, rĩngĩ na no ũkorwo nĩwe tu ũnyuaga maĩ handũ hau. Na maita maingĩ ũngĩkora mũndũ ena gĩthima gwake, andũ nĩ mokaga, andũ amwe nĩ mokaga kũhoya maĩ kuo. Atĩ gĩthima gĩkĩ, ũkoraga kwĩna mũciĩ mũndũ enjire gĩthima, no gĩthima kĩu ndanyuaga e ika, gĩthima kĩu nĩ ateithagia neighbours, a neighbours magĩraga maĩ kũu. Kwĩna andũ angĩ ũngĩkora, ena gĩthima gwake, no gĩthima kĩu enakĩo rĩngĩ anyuaga arĩ wika. Na mũthenya wa ũmũthĩ ngĩaria ũhoro ũcio, na ndaigua ndĩrenda ndĩrenda kuga ta atĩ, ũkorwo wĩna kaũndũ wambĩrĩirie ĩ, o toguo kwĩna mũndũ wenjete gĩthima anyuage eika, that means gĩthima kĩu gũtirĩ mũndũ ũngĩ gĩteithagia, no nĩ gĩthima kĩna maĩ, no gĩteithagia mwene kĩo tu. Gĩthima kĩu kĩahota gũkorwo rĩngĩ gĩtirĩ na bata mũnene, tondũ rĩngĩ kĩrateithia mũndũ eika, koguo gĩtirateithia andũ arĩa mamũkuhĩrĩirie, gĩtirateithia mũndũ wĩ around area ĩyo, no kwĩna mũndũ ũcio wenjaga gĩthima no gĩgateithia andũ. Rĩu kĩũria gĩakwa nĩ gĩkĩ, ĩ hĩndĩ ciothe wanakorwo ũkĩenja gĩthima, kana kaũndũ wanambia kerũ, rĩngĩ gũtarĩ mũndũ ona ũmwe, umekuja kunisumbua? rĩngĩ gũtarĩ mũndũ ona ũmwe wa wanambĩrĩria, ka rĩngĩ gũtarĩ mũndũ ona ũmwe wanakorwo ũkĩenja kana kaũndũ wanambĩrĩria kerũ, rĩngĩ it's a business you started no rĩu ĩ kĩũria gĩakwa nĩ rĩrĩ, ũngĩtũ ũngĩambĩte gĩthima gĩaku aki utanipigia kelele wewe. ũnyamaze, ũngĩtuĩka wa kwenja gĩthima gĩaku kana wambĩrĩrie kaũndũ, nĩ wega wĩyũragie atĩrĩrĩ, ĩ wĩra ũyũ ndambĩrĩirie rĩ, ũteithĩtie andũ aigana? Ĩ rĩngĩ tokorwo nĩ obici wanahingũra handũ, gũtirĩ mũndũ ona ũmwe gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wanateithĩrĩria kũu kana gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wanahota gũkorwo ũgĩteithia. we nowe ũteithĩkagĩra kuo wĩ wika it's good ũkoragwo ũkĩyũria atĩrĩrĩ ĩ kaũndũ gaka ndambĩrĩirie rĩ gateithĩtie andũ aigana ĩ kaũndũ gaka ndambĩrĩirie rĩ gakoretwo gakĩnyuĩrwo nĩ andũ aigana atĩ gĩthima gĩkĩ ndĩnakĩo rĩ gĩkoretwo gĩkĩnyuĩrwo nĩ andũ aigana tondũ nĩwonaga akorwo nĩ kwa mũndũ andũ mathiaga kũgĩra maĩ gĩthimainĩ andũ ona ningĩ no makorwo makĩhoya mũno gĩthima kĩu gĩtikanahwe tondũ nĩkĩmateithagia koguo angĩkorwo nĩ mbiacara wambĩrĩirie ĩ na kwĩna andũ aigana ũna ta atano manyuagĩra maĩ ho. Imagine kwĩna andũ mahoyagĩra wĩra ũcio waku, andũ acio mahoyaga atĩ, gĩthima gĩkĩ gĩtikanahwe na nĩgetha ndũre ndĩithĩkagĩra haha, no angĩkorwo wambĩrĩirie wĩra waku wĩikaraga wĩ ika, and you know mahoya ma andũ atano at least Ngai nĩakũigua, ona angĩaga kũigua ma andũ erĩ, nĩakũigua ma andũ atatũ, it's good, wambĩrĩria kaũndũ, ũka make sure kaũndũ gaka ndĩrambĩrĩirie rĩ, nĩgateithĩtie andũ aigana ũna, kaũndũ gaka ndambĩrĩirie rĩ, nĩgateithĩtie andũ ta twenty, that means nanĩwonaga. Mũndũ ta ũcio araikara agĩthiaga na mbere, ena ũthii wa na mbere, atleast nĩ ahingũra branch haha, nĩ ahingũra branch ĩngĩ haha nĩ tondũ andũ aya maranywĩra maĩ gwake, nĩ marahoera gĩthima kĩu mũno na nĩgetha gĩthima kĩu gĩtikanahwe. Kũguo wambĩrĩria kaũndũ, ũkageragia mũno atleast gatigagũteithie we wĩ wika tu, no gagũteithie we... na gagateithia andũ acio magũkuhĩrĩirie kana gĩgateithia andũ angĩ na andũ acio nĩmarĩkũhoyagĩra na nĩgetha ũgaikaraga ũgĩthiaga na mbere kwoguo nĩ wega wenja gĩthima ndũgetĩkĩre gũkĩnyua wĩ wika na nĩgetha nginya at least ona tũngĩũka hatarĩ bũrũri-inĩ witũ andũ wagi wa wĩra nĩ mũingĩ no ũngĩkorwo gĩthima kĩu wenjire nĩgĩteithagia andũ atano ũngĩenja handũ kĩrateithia andũ ikũmi ũngĩ gĩake nĩ gĩteithagia andũ ta gĩbaũ, at least utapata mũndũ wothe, at least andũ matira complain mũno mũno nĩ mawĩra, angĩkorwo nĩ ũrenda gũthiĩ na mbere, gĩthima kĩu wambĩrĩirie tiga gũkĩnyuĩra wĩ wika. Na nĩ thengiũ nĩ tondũ wa kũnyitanĩra na niĩ, na no tũgũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na hamwe na inyuĩ, na please like my video please.